Gogo. Maýa barmy ýanyňda?
Kim aýby? Men la kerwen tanamadyňmy obadaşyň?
Permanyň dostudy. Kerwen.
Permanyň dosty Permanyň.
Jigin Perman. Kim perma? Jigin Perman. Ey gadaý beýtme-de gadaş.
Gaýgy bir bir zadymy çözüp berdim, gaýrat etdi. Perman jan, diňle gardaşym.
Perhat, Perhat. Bir iş bar. Seňlik bir hyzmat bar. Sen Permandan sora, meni tanar ol. Men häzir
Aşgabatda bir jigimiň bir problemasy çykyp otyr, bir şoňa bir gaýrat et, kömeklik etsene. Sen nomeriňi bereýin bolyn. Seňlik bir müşgil bar. Sen kim tanamadym. Jigin aýdyp otyr nä jigin tanaýa meni. Sora jigiňden. A perma.
Permana jaň edäý sen. Perman beripda jaň et diýip arkaýyn. Özüň aýt maňa keýp edýäň edýän a. Ertir jaň edeýin bolmasa. Aýdym saz gelýä bolyn.
Öýde çagylaň sesi. Hä çagylaň sesimi. Tüweleme. Borly. Bora gaday bir ertir jaňa deyin bolmasa bir şuwa ukaly edýän ha ýatyrdyň ýa. Ýok, sen kim diýýän? Men Sora Permandan, Kerwen meň adym, Kerwen. Permandan sorasaň bilýär meni, men owadaşyňyz şuwa daşary ýurtdan jaň edip otyryn, bir gaty gyssagly müşkil batda indi bir. Seňle hyzmatdara bir kömek. Aýt, näme ol? Aý şu bir polisiýalyk iş bar, bir polisiýalyk iş bar.
Ber. Oňa näme etmeli? Şo biri on bäş sutka dykdylar Arzuwa, şony çykarmaly.
Şu wagt çykarmalymy? Ertir çykarmaly.
Arkaýyn bol, näme etmeli bolsa-da edýäs. Hyzmatyň beres gaý. Gyz Permanyň özüne diýäýmez ekeniň a. Wah Permanjan gardaşym Permanjan berkdä şo Permanjana däý diýipdi arkaýyn. Men şondan arkaýyn bolup jaňada otyryn a ýogsam name bara. Ýanyňda kim barmy diýeň sen şuwagt ýa.
Maýa barmy Maýa.
O kim? Bak kimdigini bileňokmy ya? Aa.
Maýa kim?
Oýna, Bolýa gardaşym sen bilýän. men saňa ertir jaňa deýin sen permandan sora meni kerwen jaňat dedi daşary ýurtdan özi biler o. Oýnaşy, oýnaşy. Eýwa. Ay Oýnaşy, permane oýnaşy. zaten atsalardyň meniň amurum permane. Düýn aldym düýn arkaýyn sen jaňa dip sora. Özi aýdar saňa. Gaýrat et, gyssagly işdärow ertir bar-a, bit düşmäkä çykararla, ýogsa maňaram gaty erbet ýaly kaşlaň zatlaň ýanyna ýatyr diýýä. Aý agam ýok sen ýalňyş düşüpsiň o wideona. Ýok ýok gaty dogry düşdüm.

Ha bolly bolly ýöredi onda bul oglana mara. He gördüňmi?
Göçürdin Şumat düzetmelimi? Haçan çykarmalydy görýäňmi? Iş etmeýän bolsa etmezdi şo zatlary. Haramzada bular. Pula pul berseň götüni berýär zaýalar. Jaň ediň aýdyň efire çykdyň diý. Talyp dagy jaň edipdir diý. Aýdyň onda. Ýa. Gadaýlar çozuň. Gadaýlar çozuň indi. Ýa ýa ýa ýa watandaşlar görýäňiz mi na. Agam Nur aga göreň dämi agam menem bereketim bilen gelýändim bara.
Şol işden çyksa bara men saňa şu Dubaýdan Yo men tagam lokantana Men tagama receptini gelin. aýdaryn men saňa. Görýäňmi Yo. şunça arza ýazamda hiç kim diňlemedi. Belki Allajan diňlesinler edýän belasy açylsyn şu taýda. Şu wagt çykarman de permanam özi ýaly haramzadaň biri ýöne ondan men ýaman goremok. Ýöne permanyňam şeýdip ta- tanyşlaryna şeýdip iş oňarmasa Perhada geçirýä, edýä, gül edip berýä oňkyny. Ýa. Mesele däl Dubaý şokalam. Görýäňmi Talyp?